Соңгы елларда балалар конкурсларына язучылар берлеге аша бик күп җөрергә туры килә. Бу конкурсларның бик мөһим икәнен без барыбыз да аңлыйбыз. Шуңа күрә финанс яклары начар булса да, матди яклар, ул конкурслар әле, Аллага шөкер, эшләп килә. Менә. Сәхнә журналы оештырган конкурста катнашкан спектакльләрне карап чыктым. Берсеннән-берсе матур балалар. Балалар бит алар ихластан уйный, ул ышана шушы әйбергә. Чөнки әле аңа төпле акыл утырмаган, ул уенны да чын дип белергә мөмкин. Менә шуңа күрә карап чыктым мин шактый гына спектакльләрне. Балтачның Нормай мәктәбе куйган Йолдыз малае. Әлбәттә, монда Сәйдә шымлары, Әлдермештән Әлмәндәрлеге килә, килеп истәлгән. Чит ил әсәрләрендә, пьесаларда үзләренең җыр, көйләре, моңнары булуы мөһим. Ул шулай яхшырак, дөресрәк яңгырый. Шулай ук татар әйберләрендә дә татар мөхитен чагылдырган моңнарны гына кулланырга кирәк. Менә монда тагын әйтеп китәм, Чирмешәннең Карамыш мәктәбе бик матур Аянычлы хәл дигән әсәр куйды. Балалар бик кызыклы, хәрәкәтчәннәр. Алар белән төрле спектакльләр куеп була. Шуңа күрә куркмыйча эшләргә кирәк. Әлбәттә, режиссерларга киңәш йөзеннән нәрсә әйтә алам, балалар бит алар олы кешеләр кебек төрле, төрлесенең төрле характер. Аларның һәрберсенең йөрәгенә юл таба белергә кирәк. Аннары соң төп хаталар теге үзешчән сәнгатьтәге режиссерларның төп хата алар мизансцена куйганда зур хилафлыклар җибәрәләр. Мәсәлән, бер-берсен каплау, арт белән калгач тамашачыга сөйләү. Профессионал актерлар да Аң белән сөйләгәндә дә, егерме дүртенче рәткә сөйләргә тиешләр. Егерме дүртенче рәттә утырган тамашачы сине ишетергә, аңларга тиеш. Шуңа күрә, әгәр син профессионал булмаган артист, бала арт белән сөйли икән, аны тамашачы ишетми, димәк, әсәрнең нәрсә турында барганын аңламаска да мөмкиннәр. Тагын үзешчән сәнгатьнең режиссерларга Мәктәп, балалар бакчасы җитәкчеләренә, тәрбиячеләренә әйтеп китәм, сүзне партнерыңны әйләнеп узып, каршыга чыккач кына тамашачыга җиткерергә тиешсең. Әгәр син барган мәлдә сөйлисең икән, менә шулай әйләнеп үткәндә партнерыңны, сүзләр җотыла. Шулай ук күпчелек нидә үзешчән сәнгать режиссерларында тагын бер зур хата, алар мизансцена куя алмау сәбәпле, күп вакытта плакатный әсәрләр булып чыгалар. Мәсәлән, балалар тезелеп баса да, сүз генә сөйләй. Ул профессионал телдә китап уку дип атала. Проза әсәрен укып бирәләр дә баскан килеш һәм шулай Ул әсәр карарлык булмый. Менә иң мөһим әйберләр шулар, әлбәттә, тел. Сәхнәдән сөйләгәндә сүзне ашыкмыйча чәйнәп бирергә кирәк. Һәрбер хәрефең аңлашылырлык булсын. Кайвакытта тиз сөйләп ташыйлар, кайвакытта лыбырдыйлар, авыз эченнән ботка пешерәләр. Болар Иң җитмәгән нәрсәләр үзешчән сәнгатьтә. Инде гомумән әйтеп киткәндә, менә әле без Гафур Каюмов белән йөзләгән балалар театрларын карап йөрибез, чөнки ел саен була торган Иделкәем конкурсы ул, моны безнең министрлык оештырган конкурс. Бик көчле балалар театрлары бар. Хәтта менә кайберләре профессионал театрларында уздыра торганнары бар. Әйтеп китик, Чистайның Гранины җитәкләгән коллектив, шулай ук быел Ютазы шаккатырды, профессионал уровеньда куеп, балалар белән, анда бит ун гына кеше түгел, алар 60 баланы сәхнәгә чыгаралар, зур-зур әкиятләр куялар. Аны профессионал театрларда куя алмый. Чөнки монда вокалистлар, хореография, Драма әсәре уйнаучылар бөтенесе бергә кушылып әкият иҗат итәләр. Менә бу зур әйберләр. Аллага шөкер, бүгенге көндә үзешчән сәнгать театрлары, балалар театрлары үсә. Өлкәннәр театры арасында да гаҗәеп коллективлар бар. Шуңа күрә безнең төп максатыбыз менә шушы Зиннур Хөсниярга бик зур рәхмәт. Шушы ул оештырган конкурсларда балалар ничек дип әйтәм, аралашырга өйрәнәләр бер-берсе белә. Аннары тора-бара алар чит кешеләр белә дә аралашканда җиңелрәк була, тормышка карашлары киңәя. Чөнки без шушы кечкенә генә эш белән зур эш эшлибез. Балаларга без тормышны ачабыз. Тормышта яшәргә өйрәтәбез, тәрбиялибез. Театрга җөргән бала нинди теләсә теләсә нинди вузга барып керергә мөмкин. Чөнки ул кыюрак була, кешеләр белә аралашуы көчлерәк була. Менә безнең иң мөхиме, төп эшебез, киләчәктә, мин инде үзебезнең милләттән чыгып сөйлим, татар милләтенең алдынгыларына алмаш әзерлибез.